La plana de Raunatge es un endrech cargat d'istòria. La pròva n'es la mièja dosena d'opitas que son a l'entorn. I ei anam parlar de l'opidon de Natge. Que hè dins lo teu se disie lo pidon di Castèu. Amondau sus una un pieu, çò que se dis aicí un pieu, es a dire coma una montanheta, entre Nime e Someire, entre Nime e Didole, se volètz. E situís sus una cadena d'opidar que son per exemple aqueu, que son per exemple aqueu de la Niquia, que vesètz A man drecha i lai e tot aquò dret sus lo camin de lo davant. Soi pas un istorian, vos parlarai de çò qu'ai dins la memòria de e lo pidon de çò qu'èra, de çò qu'es vengut e de çò que vendrà. Vesiás? Perdequé demai sabent que ieu, per exemple, Michèu e sa femna Catarina Pi an de possibilitats d'istorian que ieu, ieu lis ai pas e mai se'n manca. Alà, aquel camin montesian existís pas, es pas cadastrat, es estat fabricat es estar un fo adobar per lo monde que volián anar quèrre de lenha o rauba de pèira, anam veire un pòu la traucada per dintra a Parets lo Guarani. Siandi la traucada dau barri, se vei ben, davant e darrier, e avètz aquí una mòstra de çò que vòu pas faire, es a dire de daissar li dròlle a faire çò que vòlu. Per de que li pèira que manca, après fan la son la causa d'una vedelada. E una vedelada es quand la tot lo barri s'abusona. Aqueli capitereta que son per ieu de Veruga que son camparen a veire a me la visita de lo pilon. Que son li gent que daiso li dròlle faire çò que vòlon, codemai. Sian Davant la toue màgia de l'ensenh, se volètz, de lo pilon de castèu, es lo castèu principau que se disie de l'otèl. Avètz d'exemples que son polits, deuses que son abetats, qu'aquò tanben agrada pas per conservar lo patrimòni. Siei vengut aicí per vos montrar un pauc la regularitat de la construccion dins Ostau, que fa aquò fa pensar una societat un pauc egalitària se volètz, fa pensar disi eh, es pas una pròva eh, es pas una pròva.

E aicí se marca, es aqué çò que se dich un cò de sabre, un èst, es a dire que aquò es la pròva que i aguèt mai d'una pontonada per la construccion d'aqueli barri, d'aqueli zostat. La marca coma aquò es la pròva de l'agrandiment di castèl. Se m'engane pas, se me fote pas de dinc, me sembla me souvenir que aicí, dins aquel òrdre, i aviá çò que se ditz lo fanum, una mena de temple. Vesètz? E alara, fau ben pensar que lo primier còp qu'an venguère per aicí èra de Garriga. I avié un estagiat menatge que se disié Maurici Aligé que fasié li primier acavacion, mai aquel òme èra pas format a la facultat, es a dire que s'èra format tot sol e fasié de traucava de pertot çò que disién li paisans e escovava pas en liò. Eh? Alors fasie de, de descubèrta, de moneda, per exemple, de terralha. N'i avié, n'i avié de pertout, de lo temps. E mai crese que èra pas capable, aquò se passava dins lhis annadas 50, de faire d'interpretacion de çò qu'avié trovat. Aquò a cangiat amb l'arribada de Michèu Pi. Emé tota sa còla d'estudiants an començat a faire de cavacion scientifica e pòde dire que veguère l'istòria sortir de la garriga a ditge que se vesié en Limeralha onte ieu vesié pas qu'un clapast de cailhassa. Er aquò m'a fach capitar perbe que aqueu ten era au licèu d'Oder e passava quatre cò per jorn davant li arena. Alòrs au pidom per ieu latin dins ma tèsta i avié que lo pidom era estafarga per li roman, per li latin, çò qu'es una conalha di gròssa. Mai, d'aquel temps aviá un paquet d'istòrias a escrichir per lo monde quand ganhar la guèrra. O cau saupre, aquel siti es un de di tres siti màger d'Occitània tota. Es a dire, es pas de Bachiquèla, es pas de Parpèla la Gassa que parlam. Parlam d'un siti qu'es conegut de pertot. Après la guèrra, i avié de carretada d'Alemands que montavan. a Monau, aicí onte sèm, per veire çò que disien, disien pas li castèl, disien, me sembla, li cabana. De carri complet de, de, de, de desena e de desena d'Alemands, aquò s'es arrestat save pas per de qué. Subretot que dins lo temps, o torne dire, se vesie pas que li castèl, es a dire, la torre, quauqui muralheta que se vesien, mai i avié pas lo plan d'esgatjar coma es ara. i avié pas agut de cavacion de facha, e ieu veguère, coma dire, sortir de la garriga lo travalh d'Isòme davant li Roman, parlant de mai de vint sègle d'istòria. Es aquí qu'encapère. les pès de la durada, les pès se volètz de l'istòria qu'es estada fargada per de monde que fasien tot aquel travalh en pèira seca. Vos pensatz tot aquò, eh? I a 25 sègle d'istòria que compòcha que sortissou de la garriga coma aquò per lo travalh d'i cavassiu e pòde dire que foguèt l'escasesa per ieu de compréner çò qu'aviái pas jamai encapat avant, en fasent la comparacion, per exemple, entre li castèl e li arena. Li qu'an ganhat la guèrra qu'avián una tecnica, una riquesa, un poder enòrme, e lo paure monde li vòlca Li vòlca recomica que cam far aquò avant l'arribada li Roman. Alòr li vòlca ne'n save pas gaire, per de qué de caireta, an pas an pas escrit d'istòria coma Juli lo Juli Cesar. Ara debuta Lo primièr siti ocupat èra çò que se ditz La Ròca de Viu, dins la comuna d'acostà, a Sent-Jaunís, e aquel siti es marcat sus l'icart coma Ròca de Viu, dins la comuna de Sent-Jaunís, a l'Uba, se volètz.

Mentre que aicí mai tard lo monde es oblengut a radre. Per lo mistrau, tot aquò, e per la, per la font qu'es a, a ilavall, que se ditz la font romana, qu'es pas una font romana, es una font que raja tot lo temps, que explica perdequé an causí aquel piò per s'istalar e per faire tot aquel trabalh. Alara, i a un captatge, alara es barrar. dos grifons dins lo vilatge que son menats per una conducha sottotèrra. Ieu ai fach çò qu'ai poscut, se volètz, mai ai pas parlat scientificament. Se volètz d'entresenha sus lo siti, o torne dire, un di siti màger d'Occitània tota, i a la possibilitat, de cercar qui çò qu'a fa lo trabalh, lo trabalh de gròs qu'an fa la familha Pi, Michèu e Catarina Pi. E dins lo temps i aviá una possibilitat de visitar lo musèu de Nadia. Es estar auba pendent una fèsta perque i aviá l'orquèstra davant que tapava la pòrta de la comuna, e son dintrach au mitan de la fèsta, e quand an agut cabar de festediar, lo musèu hè restar au bois. Ara, se volètz d'entresenhar, o torne dire, i a pas que de legir l'òbra de Michèu Pi e de Catarina Pi sus lo pilon du castèu e l'istòria preromana, se volètz. Enfin, çò En far çò que Aligé, que ne'n parlava totara, a pas sauput faire, per de qué avié pas la cultura suficienta coma jo. A mai. Lo acabarem sus aquela vista. Li castèl son a venir, es a dir, avèm la causida encara, avèm lo temps de saupre si i aurà una. conservacion o un abandonament. L'avenidor du castèl lo podèm encara canjar se daissam tot se faire coma lo monde vòlu, aurem pas qu'aquò, un cas pas e l'istòria serà perduda. Aquò per li qu'abacion que son estat a facha, mai brèu i a la possibilitat de ne'n faire mai, de faire avançar la recèrca en fasent de cavacion novèla e non pas unicament de conservar aquò, i a un fum de possibilitat que son dubèrtas.